Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрбит, истиҥэр эрэстээччилэрбит, үтүө күнүнэн, үтүө киэһэнэн, үтүө сарсыарданан, үтүө күнүһүнэн, осуна ким хаһан көрөрүнэ. Биһиги каналбытын эҥээрэн көрөр күндү дьоммут барыта эйиэхараҥа. Ааспыт нэдиэлэҕэ күлүмнүүр аатынан тойон мөрүө култуура дыбарыаһын сыанатыгар туох ханнык тэрээһин буолбутун туһунан эһиэхэ кыратык кэпсиим. Итини биэс күнүгэр урут хаһан даҕаны буола илик тэрээһин биһиги сыанабытыгар буолан ааста Сахабыт сиригэр Саргыбыт сайынын диэн бырайыак. Бу бырайыак автордарынан биһиги бука бары ытыктыыр дьоммут Екатерина Василий Проньковтар дьиэ кэргэттэрэ буолаллар. Манна биһиги ыал ыһытар улуустарбытыттан, Амматтан, Чурапчыттан, Мэҥэ Хаҥаластан, итиэннэ бэйэбит улууспуттан, Уус Алдан улууһуттан бастыҥ дьахталлар ансаамбыллара, отолоктаах хамсыара, итиэннэ манна кыттыыбыттара эр дьон биирдиилээн ырыаһыттара, концерт ыытааччылара. Этинньи эттэ күнүгэр биһиги Гыбарыаспыт сыанатыгар эмиэ да үөрүүлээх, эмиэ да хайдах эрэ сайыһыылаах тэрээһин буолан ааста. Биһиги уопа бары ытыктыыр, истиҥник-ханыыр киһибит. Бу библиотека тиһигин эйгэтигэр өр сылларга үлэлээбит, өр сылларга салайан кэлбит, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Республикатын культуратын туйгуна, Российская Федерация культура сайдыытыгар кылаатын иһин Саха Республикатын культуратын уонна искусствотын бочуоттаах үлэһитэ бэлиэлэр туһааннааҕа Уус Алдан улууһун Мүрү Бэрт Хара нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо Варвара Николаевна Акоемова бочуоттаах сынньалаҥҥа атаарыы дьоро киһитэ буолан ааста. Библиотека үлэһиттэрэ, салайааччылара, бука бары бэйэлэрин аардыларын, куйаар ситимин нөҥүө тириэртилэр, ону тэҥэ биһил успут дьаһалтаттан уонна ыалдьыттар кэлэннэр эҕэрдэлээн үөрүүтүн үллэстэн бардылар. Биһиги тойон культура дыбарыаһын аатыттан өссө да көргөтүк табыллаах күндү киһибитигэр махталбытын тириэрдэбит уонна бочуттах сынньалаҥҥа барбыккынан олоҕун биир ханнык эрэ кэрэ түгэннэрэ аҕаламмыттарынан эҕэрдэлиибит. Онтон сарсыҥҥы күнүгэр сэтинньи аҕыс күнүгэр биһиэхэ Бүрэл ааһыгар Чурапчы улууһуттан Чурапчы нэһилиэгин Айыллаан сынньалаҥ киинин үлэһиттэрэ итиэннэ Чурапчы нэһилиэгин эдэр ыччаттара ырыа-тойук кэһиилээх, ыллыыр ыччат диэн концертнай программалаах биһиги дабарыаспыт эргэтиннэр ыалдьыттаан бардылар. Ыччаттар биһиги культурабыт эйгэтин ыччаттарын кытары атах тапсаларыннар кэпсэттилэр, ипсэттилэр, инники былааннарын торумнаатылар, өссө даҕаны көрсүһүөх, тэҥҥэл үлэһиэх, опыт атастаһыах буолан үөрэн-көтөн тарҕастылар.

кыргыттар ансаамбыллара ылларан чомпону биэриччэттэр бөлөхтөрө үкүй бөлөҕө кэлэннэр эмиэ кыттыылаах дьоннор бостон эттэххинэ Чурапчы нэһилиэгин ыччаттара келдибит уонна хаба эрикке сылдьан хаһыйга өлөн эттэххэ үөрүнэ кэлэн истэн дьон коллегаларбыт хоту курдук олороллоруттан уугут астаһан шөбааны сылдьабыт онтон көрөөччүлэрбит эмиэ кэлбиттэр көрөөччүлэрбит эмиэ барҕа маккал буолуохтун олус сүөкек таҕыналлар үөрэтэлистирдэр ону тэҥэттэн дойду халгына хайаатардаҕын усалтаннарга кэлиэхтээх диэммит СКПК Чулупча иһиниэн биир киэн туттар аатыран

Дьэнтон ааспыт өрөбүлгэ сэтинньи уон күнүгэр биһиги дабарыаспытыгар сыалай икки концерты ахан урута бэкки диэн сөбүлээн истэр ырыата Бисээлий Асиров айар киэһэтэ айар киэһэтин биһиги көрөөччүлэрбитигэр бэлэх гынна. Сырдык лиги түһүлгэтэ диэн. Чурапчынан анан бу эргиэн улаан Туойан үтүө сиргэ-уокка айаннаан, тигинээн ийэн кэллибит. Оннорбон нэһиэхэ бу Уус Алдан улууһун үтүө-мааны дьонугар, сэргэтигэр бука бары миин кытта үҥкүлээри, ыллаһаары бу билигин бу билигин кэтэһэн олорор үтүө-мааны дьоммор кэнкилиир киэн халлаантан ийэ сиргэ диэбит тугунан халдыы омоннотторматтан киэһэ олус үчүгэйдик истиҥник ааһыа диэммин Бигитигирэнэбин. Хайаатар даҕаны хас биирдии кэлбит киһи өйө-санаата уонна ис эйгэтэ бука барда кэҥээн, сырдаах барыа диэки

Ити күнүнэн бүгүн биһиэхэттэн бу олус үчүгэй улахан тэрээһин буолаары турар. Ол курдуктан бу Бустап баар тоҕус народнай коллективтан бүгүн биһиэхэ төрт народнай коллектив кыттыыны ылыаҕа. Ол курдук Найахы народнай танцевально-хоровой коллектива, Түүлээхтээҕи Аргыс эр дьон вокальнай ансамбыла, Тандатааҕы Диэри эр дьон вокальнай ансамбла уонна тойон мүрү культура добр иһин хоровой танцевальнай коллектива уонна Россия покроссовой коллектива кэнчээри үҥкүү мөрө коллектива бүгүн нэһилиэнньэҕэ олус үчүгэй сэргэх кэнсиэри көрдөрө тураллар оттон бу тэрээһимит биһиэхэ үгэс быһыытынан былырыыҥҥаттан маннык нэһилиэнньэҕэ ыытыллар буолла ол курдук сылын аайы бу маннык улууспут киинигэр, дьонугар-сэргэтигэр именно народнай коллективтар күннэрэ диэн тэрээһини тэрийэн маннык ыытабыт. Биһиги улууспут художественнай самодеятельнатыттан дьэ сайтан туран кэрэҥэ төбөйөх хапкытынан улахан истиэхиттэн бэринэбит.

Ыйан мүрү култуура дабарыаһын иннигэр уонна иһигэр аҕа киһитэ барыта кэтэһэр идэһэ икки түнсэ үрбөтүн атыы эргиэн дьаарбаҥката буолан ааста.

Дьэ уонна кэлэр нэдиэлэҕэ ханнык туох тэрээһиннэр буолалларын тустарынан. Сэрэдэпин ол эбэтэр этинньи үһүүрбэ күнүгэр Алтан кыл студия концертыга этинньи үһүүрбэ биир күнүгэр Кэскил студия. Э, кэнсиэрдиэҕэ Бу барыта тыыннаах музыкалар ол кэнниттэн этини үрбэкки күнүгэр көлүөнэ көрсүһэр түгэнэ бырайыак биһиги сыныбытыгар он үһүс төгүлүн ыытыллар. Онон дьэ күндү көрөөччүлэрбит, нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ бука бары номнуо сөбүлээбит Кэтэһэр бырайыаккыт биһиги сыанабытыгар тахсар. Манна аҕа көлүөнэ уонна эдэр көлүөнэ ырыаһыттар, үҥкүүһүттэр тэҥҥэ, сыанаҕа көрөөччүлэригэр ыллыахтара-туойуохтара уонна үҥкүүлүөхтэрэ. Онтон сэтинньи сүүрбэ үс күнүгэр элбэх көлүөнэни иитэн таһаарбыт оҕо бастакы укулаатын ууран биэрээччилэр Күнчээнэ оҕо уһуйаана юбилейдаах дьоро киэһэтэ биһиги сыанабытыгар ыытыллыаҕа. Дьонон бу оҕо уһуйаанын выпускниктара, иитиллээччилэрэ, төрөппүттэр, бука бары бу үрдэ үчүгэй юбилейнай дьоро киэһэҕэ кыттыыны ылаарын, кэлээрин, көрөөрүн, сэҥээрээрин диэммит бука баргытын ыҥарабыт. Дьонон кини доҕоттор кэлэр нэдиэлэ эрэдэ күнтэн төрт күн устата тэрээһиннэр. Биһигинниин бииргэ уолун сынньалаҥҥытын биһигинниин тэҥҥэ таарыт. Күлүмнүүр аатынан тойон мүрү култуура дабарыаһыгар.